He aha tērā? Anei ngā pitopito kōrero mō ngā whakamātau koretake i American Idol. He mea hou ka puta i a mātou ia rā, nā reira ohaurutia, ringihia te pere e mōhio ai koe hei āhea āpitihia ai ngā kiriata hou. I tēnei rārangi kei te aro tātou ki ngā whakamātau koretake i te rauna whakamātau o American Idol. Ko ngā pūkenga waiata te aronga matua, heoi anō, ka titiro hoki tātou ki ngā waiaro,

Ko tana taenga atu ki tana whakamātau, Anō he pimp, ka mōhio tātou he tangata motuhake tēnei. Kātahi ka motuhake kē atu, nōna ka whāki, nāna anō tana waiata i hanga e kīia nei ko We're brothers forever. We're brothers till the end of time Together or not, You're always in my heart Your hurting feelings in you will rain no more. Ka tīmata tana hāparangi i ngā kupu heahea nei, me te aha, e rere ana ngā ringa anō e whakamīharotia ana te makiu. He tangata pai a Ronaldo, hei tā ngā kaiwhakawā hoki, engari, ehara ia i te kaiwaiata. I am your brother, your best friend forever Singing the songs The music that he All together loved. now. Tuaiwa, Larry Platt. Pants on the ground, pants on the ground, looking like a fool with your pants on the ground. Ka ū ki te hunga tito i a rātou anō waiata, anei a Larry Platt, nāna ngā kaiwhakawā i whakamīharo me tana waiata Pants on the Ground. Ka tere mau i a koe te waiata nei, engari ehara i tōna pae. Walk it down town with your pants on the ground Giddy up Hey, get your pants off the ground Looking like a fool Walk, talking with your pants on the ground. I tino pai ki a Larry tana kanikani me te waiata ahakoa tā Simon kī he āhua pakeke ia mō te whakataetae nei. On the ground.

Ka tere kite a Simon i ēnei āhuatanga nō Nick ka tomo i te rūma. Ka kī a Nick ko ia te kaiwaiata matua o ana kāhui waiata i roto i ngā tau. I need your love. Kātahi ia ka kōhuru i te tino waiata a Simon, me te aha, he hātekehi te mātaki atu i ngā kare ā-roto o Simon. Are you He rerekē, he hūiki, he kawa hoki ngā pūkenga waiata o Nick, me te aha, he āta kehi. What the bloody hell was that? Tuawhitu, Derek Stillings. I can honestly say you are the worst singer in America. I ngana a Derek Stillings ki te whai i ngā tapuwae o Justin Timberlake. Engari kē, i kataina ia e te motu. Ka tomo a Derek i te rūma anō, he tangata nō Insync, hāngai ana ngā kākahu, ka mutu, ka ngana ia ki te whai i ngā tāera kanikani hoki. Ka aroha hoki tana ngana. Girl you're the one I'm gonna keep in my dreams I wanna hold you close. He hūiki ana kanikani, engari he hūiki kē atu tōna reo waiata. Ānō e hamumu ana tētahi pakeke me te reo o te pēpi. Kātahi rā, Simon, i hiahia mātou ki te rongo i te kōwae matua, he aha koe i aukatia ai i a ia? Simon, No, I couldn't hear anymore.

Hei tā Isadora, he reo rōreka tōna, pēnei ētahi o ngā kaiwaiata rongonui, pēnei i a Stevie Nicks me Janis Joplin, me whakangū te kaha o te oro, kei pōhēhē ētahi, kei te mātaki kiriata rerekē koe. Oh, oh, oh, oh, like a chocolate, he, he, he, he, he. He hātekehi tēnei kaponga whakaahua o ngā kaiwhakawā. Nā wai i kino, ka kino kē atu i tana ngana ki te tohe i tōna pae ki ngā kaiwhakawā i muri mai i tā Simon kī he nui te kino me tana kore i tuku kōrero āwhina atu. And on that note, I'm going home. Tuarima, Stephen Thone. There's a story of life

Look up to the skies and see Mehe, kiore e waiata ana, ka kōhuru a Stephen i te waiata nei, me te aha, ka whango te korokoro i ngā rangi teitei. Easy come, easy go, little high, little low, Hit me when the wind blows Does it really matter to me? Pēnei i te nuinga o te hunga pōhēhē he reo rōreka ō rātou, ka tohe ia i tōna pae, ka mutu ka puta ia me tōna ngutu e tautau ana. Ka hē hoki i a ia tana putanga. Other dog. Tuawhā, James Lewis. Go down Moses, down Egypt lane And say Pharaoh, Pharaoh, let my people go. He tohu tā Paula kata i te kino. Nā James Lewis me tana hūtu kōwhai nui tētahi o ngā whakamātau hātekehi rawa atu i te hītori o te whakataetae nei. Hūiki ake nei tana waiata i Go Down Moses. They could not stand Let my people go. Me tīmata ki hea? Ngā kupu te rangona, tōna reo whango, ana tohu ringa, te āhua tuku i te waiata, tana ngana ki te whakamīharo i ngā kaiwhakawā ki tētahi atu waiata. Home break morning When this life is over. Aha ko te aha, e kite ana tō James ngoikore i te ao waiata, e kore hoki e eke ki American Idol, engari i te ao ipurangi, he kōrero anō tērā. Tuatoru, Mary Roach. I want to say a big to Simon. And Randy and Martin Graf! Even though he's a hottie, I won't deny that. Me uaua ka wareware i a tātou a Mary Roach, i ngana ia ki te waiata me te whiu i ngā ringa, engari i āhua ōrite ana mahi ki te tangata oma e kōrero ana me te whai hou. I feel the earth move under my feet I feel the sky tumbling down I feel my heart Hāngai ana tā ngā kaiwhakawā titiro ki a ia i te mutunga o tana waiata, nāwai i rata ia ki ngā kōrero, ka pūrere riri atu. Kātahi ia ka kōhete i ngā kaiwhakawā me te aha ka whakakapia āna mahi ki tētahi atu waiata ngoikore.

Yeah baby! Kāore he tangata rongonui kē atu i a William Hung mō te kino o te waiata i American Idol. I rongonui a Hung i tana āhuatanga hūiki, tōna mita, me tana reo waiata. She bangs! She bangs! Oh baby, when she moves, she moves! I go crazy cos she looks like a flower but she stings like a bee. Anō he tamaiti a Hung i runga i te atamira me ōna kākahū, ana ringa anō hoki. Kāore hoki tōna reo i pai ake i tō te tamaiti. She bangs, I'm wasted by the way she. Ka roa a Hung e miraka ana i tana rongonuitanga hou i mua i tana whakairi i āna mahi waiata me te whai mahi hei kaitātari hara. Waimarie i eke ia i roto i āna mahi hou, nā te mea kāore i eke āna mahi waiata. You know, I have no professional training of singing or dancing, so. Well, there's the surprise of the century. I mua i te huranga o te tino, anei ētahi atu whakamānawatanga. I with the king of France. Not queen, not duke,

Last year I described someone as being the worst singer in America. I think you're possibly the worst singer in the world. Pōhēhē ana ko William Hung te tino o ngā kino, engari, anei a Keith Bukelea. Ka tae mai a Keith, me te whāki mai, māna te waiata a Madonna, a Like a Virgin e waiata. I made it through the wilderness.

Touch for the very first time. Nāwai i hē, kātahi ka hē kē atu i tana waiata i I Wanna Dance With Somebody i roto tonu i taua reo rā me taua kanikani. Upon the hour and the sun begins to fade. He tika tā Randy Huna i tōna mata, he uaua hoki te mātaki atu mā te rorohiko, ka aroha te tangata i reira e mātaki ana.